Mae Ynys Môn, yn ôl un gohebydd teithio, wedi cael ei phenodi fel y lle mwyaf deniadol i ymweld ag o eleni. Mae'n siŵr fod yr holl sôn am gysylltiadau brenhinol y Tywysog William a'r ardal yn rhan o'r apêl, ond mae'r ynys yn atyniad ynddi hi ei hun ac yn denu miliwn a hanner o dwristiaid yn flynyddol. Mae yma bump cwrs golff o safon uchel, yn ogystal â thraethau godidog a llwybr arfordirol o gwmpas 125 milltir o forlin yr ynys. Mae hefyd yn atyniadol i ffermwyr eraill, gyda llawer o fugeiliaid yr ucheldir yn rhentu tir yma ar gyfer cadw stoc dros y gaea a'r haf. Da ni eisoes wedi clywed am Fôn fel mam Cymru, a dyna'r argraff oedd gyda i y dweud y gwir ohoni. Am ryw le yn llawn o wartheg godro a chaea mawr o gnydau tir ar, Ond mae yna bobl rhyw fath a fi yna fyd, bobl sydd yn cadw defaid a gwartheg. A dyna lle dwi'n mynd ar hyn o bryd, i gwrdd â un ohonyn nhw. Yng nghornel bella Sir Fôn, ym mhentre Mynydd Merchell, nepell o bwerdy niwclear y Wylfa, mae cartre Elfed Hughes a'i wraig Gwen, ar tri o feibion. Ran fwya'r flwyddyn, adeiladwr ydy Elfed yn gweithio i fusnes teuluol J. Parry a Hughes, sefydlwyd gan ei daid. Ond mae'n neilltuo tri mis o'r flwyddyn i ganolbwyntio ar y ffarm adeg yr wyna. Mae Elfed yn cadw 900 o ddefaid ac wedi geni tua 1,700 o ŵyn eleni, sydd yn gyfartaledd arbennig o dda.

Hanner o neu fwy nhw. A... A wedyn, ddaw'r prynwr i'r... Na, mi eitha ffonio fi ofyn am 2-300 o wyn. Ar nos, fydd eisiau fi ebyn bora dy hun. Ie. Pa fath o ddefed ydy'r rhain? Os o ffoc miwl dy hein.
Oedden, da chi'n magu nhw'ch hun, neu da chi'n i brynu nhw? Prynu nhw ar ffarm yn, yn Llundan bob blwyddyn. Ar gofawr dyn ni?
Ie. Yr un lle esblynyddol? Esblynyddol, ie. Ie, ie. A mae'n amlwg bod nhw'n dod o le da. Un diwrnod fe'n gymryd wedyn i ffwrdd yne i fynd i brynu de. A mae hynny achos y gwaith adeiladu hefyd mewn ffordd, ynddi? Yndi, yndi. Dwi'm yn mynd i sales wedyn i chwilio am ddim. Dwi'n gwybod, mae'r ddynas di ffonio fi. Mm. A mi a i brynu 203, ia, 203 o ddefaid mewn ffordd. Do, mae yna wych yndi.
Yndi, yndi. A mae o'n un lle, mae lai o risg efo, efo helbylon, dydy. Ydy, di, siwr iawn, siwr iawn. Mae'n cadw nhw mewn lle da. Pob ei ffordd i de. Cadw yn golwg dan nhw, ydyn nhw'n werth lot i cael. Ydyn dwi'n mynd i fynd i brynu defaid i cael nhw. Um, Nodo.
Pob, pob ei ffordd i de. Ie, yeah, gwych.
Mae Elfed yn ffermio bron i 600 erw ac yn ogystal â'r defad, mae o hefyd yn prynu gwartheg i'w pesgi hanes y gwartheg yma, effrod i gyd, ia? Effrod i gyd, effrod o'i gadw fi am hyd. Ie. Mae ratach i ffwrdd na fi di. Ydi, di, wrth gwrs, yndi, di. Ond ydych chi'n cael pleser, mae'n amlwg, o gystadlu efo'r gwartheg hefyd. Chi wedi gwneud dda iawn o ffair eia, ni dall. O, nes, ges i fystach tryma na, do, do, ges i, ges i waith hwyl yn gyrwan efo, ges i fysaf champion o fanno. Ie. Yeah. Ie, dwi'n trio bob blwyddyn, dwi'n meddwl bod fi'n cael hwy dda, di, ond... Mae ma rhaid trio bydd. Mae'n meddwl chreu sy'n bynnag yn ifanc trio pan o'n i'n bymthag, a dwi wedi trio byth, dwi'n wedi cael rhyw Lwyddiant mowr iawn ynde, ca'l lot o bleser. Dipyn o hwy- hwyl fwy na dim deud y gwir. Ie ie. Ie. Mae'n iawn i fi ddeud bo' chi mewn ffor wedi llwyddo yn eithriadol ar yr ochor ffarmio. Be' 'di'ch uchelgeision chi rŵan ar gyfer y dyfodol tybed? Dwi'm yn gwbod ydw ydw i 'di llwyddo dwi'm yn gwbod deud gwir 'tha chi. Dwi'n trio ngora. Yym dwi 'di mynd digon mowr dwi'm isio 'di mynd dim mwy bydda yy dwi'n mynd yn hynach a ac yn wylach beth Uh, a siŵr bod fi'n fi teimlo yn dyn wedi chwyddo i beth o'n eisiau gwneud chi. A lawr, la, lawr ac ti o hyn ymlaen, dwi'n siŵr. Swn i'n feddwl. A cwestiwn cyffredinol yn de, pa mor bwysig ydy bod yn sir fôn i chi?
Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl bod yna, os yma sgyn i pa sir, swn i'n bod yn tir da, a ni'n wylio da yn gwmpas i, dwi'n meddwl bod yna ddim preference am sir fôn. Jyst bod fi wedi gwybod y bod wedi bod yng ngeni fy yma. Felly, sa, sa well fi'n sy'n Gynarfon, sy'n ni? Mae'n fwy o grantiau lawer i gael yma. Mae hynny, mae hynny... Dwi'n siŵr sa well fi fanno. Ie. Yeah. Ne, ne, ben llun, gan erw i'n fel Na chi, wel Elfed, lle bynnag ydych chi, dwi'n siŵr y byddech chi wedi llwyddo, ydych chi wedi llwyddo fan hyn yn sicr. Diolch fawr iawn i chi am y croeso yma. Diolch i chi am ddod.